Zirlaite chibai ka buk leh vek cheu a, tun tumah hian Chhingkhual Lenmawi tih PS chawngthu Pahlira Sena chawngthu phuah hla mawi tak mai kan zir dawn a ni. He hla ina a sawi tum tlangpui substance han sawi hmasa ta ila. He hla phuahtu hian mikhual nula hmeltha tak mai. A la hmuh ngai loh chu kalkawngah a tawk a. Chu nula chuan a rilru a luah ta tlat mai a, he hla mawi tak hi a rawn piang chhuak ta a ni. A awmna hmun leh a hming pawh ka hriat ngai loh nula chu kalkawngah ka tawk nawlh mai a. A hmelthatna nge zawl ai di a nei zawk nge ni? Ka ngaihtuahna min phuar zui ta tlat mai hi le. Ka hriat ngai loh mi a nih avangin ka lunglenna ti zualtu mai a ni dawn si a, a kalna lam han chhui zui ka chak mang e. Rawn hawi let leh sela chu ban vai a han mang tha ka chak hle mai. Kal diam tawh mah se ka mitthlah hian a cham reng tawh dawn a, an khua a kala han cham chilh reng mai pawh a chak awm mange tiin he hla substance a sawi dum tlangpui laia kha tiang chuan han sawi ta ila, a la chhung thuah han lut zui ta ila chang khat atanga chang thum leh a thunawn a ni a. Chang khatna chuan a lenna ka chuan ngai lo A sak hming ka hre bil lo, mahse lam kawiah kan lo intawng ta. A sak hmel a dar zam nge, a zun zam zawh lai di nge, thinlai hruai hrual hruiang min phuar tu hi? Tiin changkhatna chuan a sawi a, Chu mina a sawi tum laia chu hetiang hian an hrilh fiah ta ila, A awmna khua ka hre ngai lo va, chu mai ni lovin a hming tak ngial pawh ka hre ngai miah lo va ni. Mahse kalkawnga kan intawk ta tlat mai si a. Dartui ang luan ang, dartui luan ang maia hmelthatna Chuan nge nia a duhawmna leh a ngaihno beina zawl ai di ang mai a, chak zawk chak zawk chuan em ni ka ngaihtuahna zawng zawng luh a, ka thinlunga min phuar nghet tlat tu hi, tiin a sawi zui a ni. Heta Zawl ID tih a hi in lehkhabuah khan hrilh fiahna a awm a, tin chu bakah chuan dar zam han tih lai ang chi te kha hmeltha sawina a ni a, hmanlai chuan dar hi tunlai thleng pawn a la ni a, thil hlu sawina a ni a, thil tha chu chu tehkhintu a hmangin Nula hmeltha hi dar a zam em ni tih a hmel mawina khatiang khan an sawi lang thin a ni. Tichuan a thunawnah chuan, Mahse maw ka tan chuanin lunglen a ti zual mai thlawn, a sak hming hmel ka hre bil lo, hre bil lo mah ila, tawng leh hian ka mawi ne maw, saw lam tluang a liam ta e, suih lung len tu ber chu chhingkhual len mawi a ti a. A hmel hriat loh nula an tawng ta a, a lenna a hre lo va, mahse a lung a ti leng em em a ni. A hming a hre lo va, hetah phei chuan a hmel hre bil lo a ti. A hmel pawh chiang kuang takin chutiang takin a hre lo. Mahse kha nula kha, Tawng leh hian ka mawi nem maw? Inhmuh leh beiseina pawh ka nei chuang lo. Saw lam kawngah sawn a liam ta a. Mahse, kha mikhual nula kha ka lung ti leng tu ber mai, hmeltha leh nalh tak mai chu a ni tiin he hla phuahtu hian a sawi lang a ni. Chang hnihna chuan khawi lam tluang a chhui dawn nge hriat ve hi kan nuam ngei e. Hnutiang chhawn tal hianin aw lo hawi se dam takin tih mai te pawh ka nuam e chawn ban vaiin an nem ten nui hiavin min chhang mahna a ti. Khawi lam ah nge maw a kal zel dawn le hriat ka van chak tak em. Hnung lamah hian rawn leh hawi leh mial se la aw, dam takin mang tha aw tih a ban han vai, bai bai han ti a, ban han vai liam te pawh ka chak hle mai. Dam diai in nui chung in min chhang let ve mial ve mai the sin tiin a duh thu te an sam zui a ni a. Tichuan chang thum na ah chuan. Liam mah se Zalam phei chu chhing mitthla a ral chuang lo. Theih chang se a sul hnu hi han zuiin a lenna khawtlang an maw ni rei reng ka cham nuam e. Tawn leh ni her leh se maw ka ti tiin a sawi zui a. Kalkawngah chuan kal liam tawh mah se ka mitthla a cham reng a. Theih chu ni sela, a kalna hnu han chhui zui la, a kalna hnuah chuan han kal ve zel ila, an khua thleng a zui a, rei tak an khua cham chilh mai pawh ka van chak ka van duh tak em, inhmuh leh ni awm thei hlauh se ka van ti tak em, ka van duh tak em tiin he hla hi a phuah chhuak a ni. Khakha kan zirlaina a sawi dum tlangpui. leh a hrilhfiahna a ni a, tikhan tun a mi atan chuan duh tawk ta ila, he hla hi kan sawi ta ang khan hla mawi tak mai, tlangvalina nula a phuahna hla, nula chungchang a sawina hla a ni tih kha kan sawi nawn leh a ni e.